Hello, Elinu ka sin nihin cu khuka da ka kal lai ti cun Guria ka va kal lai te. Laksawng zong ka va pe pa hna lai. E ka kalnak ding hi khuika da si lai ti zong kha kan rak zoh ṭi hna lo maw? Kha tu nai Korea kan kal hna lai ka timi kha te ka hin dawr kan si thil pun dawr si Korea bak an direct Hakha uriah thilri pawl, thilpuan pawl khi ngah khawhnak dawr si te zei pawl hna dah um ti zong kha kan rak zohṭi hna lai. Cun laksawng zong kan rak pek pah hna lo maw? Kha kan kalṭi hna lai ti hika hin Mai Mai pa nih khan Mai Mai nu kha laksawng ting thum a tupa te kha va deikheih le laksawng ting hnih rak vuat i mah zong cu kan pe chih hna lai maw? Hello. Mai mai nu dor si ma. Asi ti oh ka han he laksong kan rak an pe hna e. Oh. Mai mai pa ni khan. Oh. Ka hin he mai mai nu ka darling cha e Christmas laksong ting thung te ma chun atu pa te dot big chung. Hite hi si te aya dot big chung cha khan he ka dot. Hei pupu nih ah pupu nih laksawng kuat ci he kan pupu nih lam dong ayo a fim tuk ma cu ma ka zong han keng hong si hi oh ma cu cun ka hen ar sareu mi zong kha rak ai te hna se lo a ti ti oh hen ka pa mai mai pa sina lom dia chim na duh mi te bia cha na duh mi te kan ti kai lom

Hika hen pa phul t-shirt aw zo he ka dawt hi Jorin nu hi Jorin nu hna hi a har ngai cho Laitlang ah cun mo hi Jorin nu hna um wow zo to hi ah t-shirt za hmano laksawng kan pa star te sin ha se nan dawt mi nan pa le hringtu nan pa le hna laksawng pek nan duh ahcun hi T-shirt special pawl pakhat an um. Hi ka zong hin hi an i dawh taktak hna si. Ka zong hin hi ang ka leng pawl te te zese ah ka dot ang ka le ai hi ani do tuk hiang ka leng pol hi an mak ta tak na se Bawngbi pawl zong hi tikau hi a cung hi aa daw tukmi cu keimah kaa lak men lai. Kaa zaang a ma ti. Style tuk hi. Ah, ani daw tuk nai zong manu hi Korea bak in a rami Korea thil lawng te si Kawlram thil si lo mu Korea bak in maimai pa nih khan hikaan maimai nu rak kuat mi lawng te hi kan sposhet te hin si hi ani do tak tak na si hi ah kan hi christmas lai si hi nan nu le nan pa le in chung le cha ka han tampi bak hi rak cawk khawh a si. I atu zong kha thil tampi kha a thar phan ding umnak khan te kan lam ruangah khan tlawmpal te lam ah khan an van taak ve i tlawmpal cu an rak phan dih ve lai hika zong hin bawngbi bawngbi ṭhit cia lawng te bawngbi ṭhit cia lawng te a si. Mm, cun a cung hi Cun hi ang ka leng dawhdawh wow Korea thil hi cun i dawh deuh bak ko hi. He style style muka. Mak kho tuk. An i dawh tuk na he maka han khawt pawl an si. Khawt pawl an si ko he. Ni dawh tuk sut sut pawl an si ko hi sut. Hi ka lei zong hin bawng bi

Hi tling te bak hin nu thil he pa thil he a kan chiahpiak dika he a khoika dah si ti cun sak ta lam a si ti. Umm ah viewpoint sak ta lam men viewpoint kainak i van theih a fawinak deuh cun Vaurong restaurant pawng ah si cun Vaurong restaurant pawng cun sungsung ṭamhnak dawr pawng ah khan si ka hen. Jimbawngbi pa Jimbawngbi Mah zong hi zahman hu i joren nu tazeih si cu hi a har tukmi si joren nu tazeih bak hi maw a har tukmi si hi ka hin hi an i dawh tuk gym bawngbi pawl hi hi wow Hakha han ti joren nu thil hi a har ngai cu mu hi ka han cun angki he bawngbi he bakhan a kan chiah piak dih tling te hi an i daw tuk nak ah han rak zoh khawh a si hi.